Саха СССР төрүттэммитэ сүүс сылын көрсө, ырсыксыыр үтүөлээх саха норуодунай артыыһа Гаврил Колесов төрөөбүтэ тоҕуон сылыгар аналлаах Платон Алексеевич Ойуунускай Дьулуруйар Ньургун Боотур олоҥхотун үһүс ырыатын толорор Уолба нэһилиэгин Дьэ-бо олоҥхоһуттарын бөлөхтөрө Оруолларга сэһэнньит Иван Беляев, Ньургун Боотур, Айтал Семенов, Үрүҥ Уолан, Алексей Ержуков, Аан Алахчын, Зинаида Слепцова, Өһөх Харбыыр, Арсан Дуолай, Михаил Старков, Дьулусхан Субуйа Сүүрүк Анастасия Бокосова, Үс дьөһүөлдьүттэр Изабелла Товарова, Дьылҕа Тойон, Леонид Егоров, Айыы Умсуур, Евдокия Андросова, Ытык Хахайдаан, Виктория Поппосова Дьэ, доҕоттоор, дьэргэлдьиччи этэр дьэрэкээннээн иһэр тохтоотоҕо буолуо. Олус дохойдоох оломон-маман буолуу тобуларбыт кэллэ. Аҕыс адаардаах аартыкхаан хотуну арыйарбыт буолла Оһуордурдук уурайда охсуһарбыт чугаһаата. Орто туруу дойду охсуоланар оройугар оһоллоох сулайыгар олус дохсун холоруктоҕо ытыллан түстэ. Түүнү-күнү быстарбакка түбүк-табык түбүлээтэ, дүптүр-даптыр буолла Өрбүөн Нарбаан турда. Дьулусханнаах дьолуо маҥан халлаан дьураатыгар тура төрүөбүт Дьулусхан субуйа сүүрүүк дьураа-хара аттаах Дьулуруйар Ньургун Боотур обургу оҕолорун кытта от топтоохтук олорбот киһи буолла. Аал уоттаах алаһа бараан дьиэтигэр ас диэни айаҕар укпат киһи буолла Үөһээ өттүбүттэн үҥкүүр үҥкүйэрэ, алараа өттүбүттэн аргыар аргыйара чугаһаатаҕа буолуо диэн дьуммуур буолла, кэтэһэ-кэтэһэ кэлэ-бара сатаата. Үс үүт күрүөнү үрдүнэн көстөр үрүмэччи маҥан аттаах үрүҥ уолан обургу үс хос үрүҥ үрүҥ көмүс куйаҕын кэппитинэн дьиэтин таһыгар тахсан убайыгар бугурдук этэ турбут

бэйэҥ билинэн аан Итиччэни истэн баран үрүҥ уолан олоруо дуо, тоҕус тоҕойдоох толомон маҥан суолу тобуларга тэриннэ. Дьиэтигэр лиһигирийэн киирдэ, аалбытын иннигэр үҥэн сүктэн барда.

Ити курдук сир дойду аарыма иччилэрин кытта быраһаайдаста, тиһэҕэр аал буотун кымыһынан аһатта. Ол кэнниттэн лэһигирийэн тиийэн уһуур уйуулаах орто сэргэтиттэн аналлаах атын көҥкөн төһүттэн күөй харбаан ылла.

Уруй тоску туһаайбытынан үскүүт күрүөнү үрдүнэн көстөр үрүмэт тумаҕын аттаах үрүҥ уолан обургу итиччэни истэн баран үстэ сүгүрүйэн баран сөһүргэстии түстэ аал дууп маһа күөгэлдьийэ тусхайда Халлаан хачаҥата ыҥыырыгар хабгына хатана түһэн, тус арҕаа диэки субурус гынан хаалла. Өр дуу буолбутун, өтөр дуу буолбутун ончо-бачча билбэтим. Сотору соҕус буолан баран аллараа дойду алдьархайын анныттан өһөх харбыыр аймана айдаара иһэр эбит

Аҕыс була суохтаах Айталыын Куо диэн балтын көстүү көтүтэн көрө-мэлитэн иһээхтиибэт, ньиги-ньиги-ньигийикпэт, хотун ойох гыныаҕым Былыргы былдьаһыктаах дьылым быраныйар быраман ылдаатыгар, ааспыт алдьархайдаах дьылым аҥаарыйар анараа таһаатыгар

Ити курдук этээт сулусхан сүүрүүк суос-соҕотохто суурус гынна, уот будулу-байҕалы хаба ортотунан хатыыс балык курдук ааста, онуоха байҕал өрө үллэҥнии түстэ, үс-хос бастаах моҕой умса баттаан ылбыттарыгар алдьархайдаах аҕыс атаҕа адаарыс гынна, үөтүүлээх үс хос баһа үөмэлэхтэһэ түстүлэр уонна дьиэ тыҥырахтара сарбас гыннылар. Орто дойду дуолан улуу уһатыыра оһоллоох уһун субуйа батаһын субу охсон ылан суон моонньун төрдүнэн үс хос баһын үс аҥыы быа охсон кэбистэ. Өһөгөйдөөх үйэҕэ үөскээбит өһөх харбыыр, ханнык аанньа харахтаах буолан хайа өттүттэн алдьархай хаан тахсыбатын хантан көрбүтэ буолаарай? үс хос бостаах үөнэ өлбүтүн билбэккэ иһэн, сыттыгы бырахпыт курдук сымара хара тааска кэлэн ньылк гына олоро түһэн, быара нургуйан, үөһүн тартаран үөгүлүү олордо. Ол олордоҕуна айыы бухатыыра атаҕын анныттан аҕыс былас уһуохтаах Айталыын куо барахсаны сулбу охсон ылла. Сутуругун иһигэр мэкээлээн баран,үү курдук дүүрэ охсон, сүҥ курдук суолуу охсон, атын хаҥас кулгааҕын иһигэр анньа охсон баран, ата барахсаны айыыр сирин диэки салайан кэбистэ. Маны көрөн Өһөгөйдөөх үйэҕэ үөскээбит өһөх харбыыр үөһүн тартаран үөгүлээтэ: «Боо, бабат диибин даҕаны

Онуоха орто дойду Улуу Уоланан Ньургун Боотур уһургу киирэр хаана киирдэ, киил мастыы кэлтэччи таттарда, кутаалынан барда, үс өргөстөннө, аҕыс кырыыланна, силлээн-хаахтаан силбиэтэнэ турда

Итинник этээт оройун быытын устун охсон кууһаннарда. Икки дойду уолаттара хаһыытаһа-хаһыытаһа халбарытыспытынан бардылар. Эрбэхтэрин тыаһа этиҥ буолан дьиргийдэ. Охсуспуттара орулуур отут күн буолла, дүрбүөн тарбаан буолла. Айыы киһитэ адьырай ааттааҕын сэттэ хону киһигэр сиикэй баастаата. Алдьархайдаах аллараа дойду адьарайын аймаҕын аҕата буолбут Арсан Дуолай аҕыс уон аҕыс араас албастаах бэйэтэ сэттэ сиринэн сирилитэ сынньыллан маннык диэн саҥара-иҥэрэ турбута үһү Айыккабыын, тойоккобуун, Атахтарын тыаһа арпайан түһэн абытайын баҕаһын, сүнньүм доргуйдаҕын, сүрэҕим эппэйдэҕин, икки үллэр быарым аҕай, икки быччанныыр хараҕым аҕай, көхсүм хараҕым төрүтэ охсон киирдэ, икки чабырхайдарбын инньэлии кэйдэ, күнүм туллара күһэйдэ быһыылаах. Орто туруу дойдуга алдьархай ааҥнаабатах аана арылынна, аллараа дойдуттан бүтэй былыт кэлэн орто дойдуну саба бүрүйэн кэбистэ. Тэҥнээхтэр көрсөннөр холлорунан-ууттарынан холоһон, тэмтэҥнэһэн бардылар. Дьылҕа Тойоҥҥо үөһээттэн аллараатан алдьархайбыт элбээтэ, атын сиргэ атаартара тардыйан көрдөһөр саҥалара утуу-субуу иһиллэн киирэн барбыт

Тимир чигистэй аҕыс уон уон аҕыс ааһар аллаһа абыраабат буолбут курдук, ол да буоллар уҕа хараарбатах, омуна ааспатах. Орто дойду дуулана ортоку күлүгүс ымаҕын туорайыттан сабах харбаанынан дэриэспэ тааска дэлби бырахта. Киһи эрэ буоллар кини бэйэлээх аҥаар өттүн үктү түһэн баран, үөһүн тартаран үллэҥнии-үллэҥнии, күөтүн күөттээн көбүөхтүү сытта. Ньургун Боотур нуургу отчуну көрөн баран, ылым-чылым быһыйатынан хабарҕатын хайа баттаата. Онуоха өһөх харбыыр үс күлүк обургу үс сиринэн үлтү ыстанна. Уруккутунааҕар өссө уоҕурбут курдук буолла. Били үс дьөһүөлдьүттэн итиччэни көрөн ыксаатылар

Киҥкиниир киэҥ халлаан кэтит киэлититтэн айыллыбыт, түөһүн иһигэр түөрт битийэр эмэгэттээх, көхсүгэр оҕо баһын саба төкүнүк эмэгэттээх, толус халлаан дуомньута буолбут, аҕыс халлаан арчыһыта буолбут

Айыы оҕото ол араҕас илгэни айаҕар түһэрэн ылла, уонунан ордук уоҕурда, үс харыс үрдүүргэ дылы буолла. Ону көрөн баран бу удаҕан ытыкка хайдаан, хайаатар даҕаны хаалсыспат бөлүөҕэ аҕалан, өһөх харбыыр бэлэһигэр батары түһэрэн кэбистэ. Өһөх харбыыр үстэ эһэлии часкыйан баран, Ньургун Боодур обургуну ылан түҥнэри быраҕан кэбистэ. Ол кэмҥэ аҕаһа Айыы Уҥкуу тобус халлаан буомньута күөл саба дүҥүрүн тоһуйа охсон биэрдэ. Ньургун Боотур обургу өлбөт ыйаахтаах эбит. Өһөх харбыыр обургуну баһан таһааран, хаан дьалыдыбайга айаҕар быраҕан кэбистэ. Онуоха аллараа дойду адьарайын аймаҕа ытыкка хайдаан, биир кыырпах уҥуоҕу булаары кыланар саҥата иһиллэрэ эбитэ үһү

Дьулуруйар Ньургун Боотур обургу санаабыт санаата салгыҥҥа тахсан сайҕаныан иннинэ, Дьулусхан субуйа сүүрүүк атас туос соҕотох сулус туоллубутун курдук сүүрэн кэлэн сирэйин сирэйигэр аста, муннун муннугар аста.